Rydyn ni yma heddiw gyda Abertawe i ddarganfod nhw am fusnes cymdeithasol arbennig.
Beth yw'r busnes hwn? Ble mae wedi leoli? Y busnes hyn yw'r Awel Co-op um, sy'n twrbinau wynt cymunedol.
Beth mae'r busnes yn ei wneud? Beth ydych chi'n ei wneud yma? So ni'n gynhyrchu trydan o'r twrbinau wynt. Um, chi'n gallu weld twrbin wynt fyna. A ni'n ni, ni wertha, um, werthu y trydan i'r National Grid ac wedyn yr elw o'r hon yn dod yn ôl i'r cymuned.
Pa faterau ydych chi'n mynd i'r afael â nhw Pam mae hi angen, a be mae hi'n yn effeithio? Wel, ni'n ni taclo ne newid hinsawdd. Um, dyma'r pwrpas o'r prosiect hyn, ac hefyd i um, helpu'r ardal. So ni'n ar wahan o ddi wrth um, busnes private, ni'n uh, prosiect cyd cydweithfa, Er mwyn taclo newid hinsawdd gan gynhyrchu ynni glân o'r tyrbynau wynt ac hefyd yr gyd-wrelw yn dod nôl i'r cymuned.
Sut ydych chi wedi helpu'r gymuned hyd yn hyn? Beth yw'r effaith? So, ni'n ni wedi helpu'r gymuned gan ni'n ni redeg prosiect um, addysg mewn ysgol i wneud mwy o gwaith am y newid hinsawdd. So fel enghraifft ar ysgol chi, ysgol Pen yr Eol yn, yn Abertawe, ni wedi dod i paneli solar ar y to o'r ysgol a hwn wedi cael ei ariannu gan y twrbin wynt. Hefyd, swn i'n cyflogi un um, swyddog addysg i gweithio gyda plant fel chi. Um, ni'n wedi prynu'r hen ysgol yn y pentre ger y ffermwynt a ni'n reparo fe fel adeilad cymunedol. Ni'n ni redeg transport cymunedol hefyd. So ni'n ni gwneud lot o prosiectau gwahanol o ddiwrth yr, yr, yr turbinau, turbinau wynt.
Pa fath o fusnes ydw? Sut mae'n wahanol i fusnesau eraill yn y sector hwn?
Achos fel arfer, yr arian o'r, o'r private business, yn business private, yn dod yn ôl i, i shareholders. So ni'n ar wahân achos yr elw yn mynd yn ôl i'r gymuned. So ni'n, yeah, bobl yn bysoddi mewn yr cydweithfa a wel co-op, Ond faint o elw maen nhw'n dod yn ôl, mae'n fixed. So mae ddim yn gallu gwneud cymaint o, o, o profit o'r elw. Um, yr, yr pwrpas yr, yr cydweithfa yw i bysoddi mewn yr cymuned, ddim mewn yr shareholders. So dyma'r uh, gwahaniaeth rhwng yr business private a'r uh, um, y business cydweithredol, cooperative business.
Ydych chi wedi clywed am Robert Owen? Wrth gwrs, fi wedi clywed am Robert Owen, mae'n enwog iawn. Robert Owen wedi, oedd yr un gyntaf i sefydlu yr busnes cydweithfa, yn oedd e'n dod o'r, or, or, um, uh, Newtown, uh, Dre Newydd, yn y canolbarth uh, Cymru. Cymru wedi arwain uh, siwrd i datblygu um, busnes cydweithredol, cooperative businesses, yn Robert Owen, mae'n enwog yn y byd achos yn Cymru oedd yn ei gyntaf a'r cooperatives wedi cael eu copio yn Lloegr, yn Bryden, yn Pryden a dros uh, wla, uh, y byd i gyd. So mae rhywun bwysig a mae rhywun a sy'n wedi ysbrydoli ni.
Rydym wedi gweld ar garreg unrhyw sgit waith fysin bellhe i'r gymuned gyda llawer o'n fanteision i'r gymuned lio ei haeloda.